Salam gadyrly tomaşaçylar! Ýaýlymda Jeýhun TV. Siziň ähliňizi hoş gördük. Biz Çärjew atly rubrikamyzyň bu gezekki täze sanyny dokuzynjy maý, ýagny Beýik Ýeňşiň güni mynasybetli bagyşlaýarys. Şol mynasybetli hem biz döredijilik toparymyz bilen bu gün Türkmenabat şäherindäki Beýik Watançylyk urşy muzeýine geldik. Bu muzeýiň taryhy bir müň dokuz ýüz segsen bäşinji ýylda başlanýar. Hut şo ýylyň maý aýynda Sowet Soýuzynyň gahrymany general-maýor Iwan Wasilýewiç Panfilowyň Üç otagdan ybarat bolan öý muzeý açylýar. Ondan soňra onuň meýdany giňeldilip, iki müň bäşinji ýylyň ýedinji maýynda Türkmenabat şäheriniň Beýik Watançylyk urşy muzeýi dikeldilýär. Geliň indi bolsa muzeý bilen has ýakyndan tanşmak üçin onuň içine syýahat edeliň.

Ylmy işgäri Dursunjemal Seýidowanyň bize kömek, ýardam bermegine muzeýiň içine syýahat edeliň. Ine, şu görýän otagymyzda, ýagny muzeýiň girelgesi diýip atlandyrylýar. Bu ýerde görýän muzeýiň girelgesinde üç sany uly göwrümli fotosuratlar ýerleşdirilende, şu ilki bilen gözüň düşüp duran uly göwrümli fotosuratda bir müň dokuz ýüz kyrk birinji, bir müň dokuz ýüz kyrk bäşinji ýyllarda Ikinji jahan urşundaky wakalary Ikinji jahan urşunda deregsiz ýiten esgerleriň şanyna bagyşlanan Baky ot ýadygärliginiň uly göwrümli fotosuraty ýerleşdirilýär. Ine bu görýän uly göwrümli fotosuratymyzda ýagny urşuň gidip duran her ýylda ýagny Moskwanyň Gyzyl ploşadynda harby ýöriş geçirilýän eken-de. Şo döwürde-de bir urşuň gidip duranyna garamazdan Şu harby ýöriş hökmany suratda geçirilipdir-de. Şol, şonda eýýäm esgerleriň ine, Şol wagtky pursatlar. Şol wagtyň pursatlary, hawa, nemisleriň baýdagyny ilki bilen hapalap duran, soňra ony oda atyp duran pursatyny görkezýän uly göwrümli fotosurat. Ine, bu görýän uly göwrümli fotosuratymyzda, ýagny bir müň dokuz ýüz kyrk bäşinji ýylda biz Beýik Ýeňişi gazananymyzdan soňra, Şu iki sany, ýagny Germaniýanyň Berlin şäherindäki Registagyň ýokarsynda iki sany esgeriň Beýik Ýeňişiň baýdagyny dikip duran pursatyny görkezýän uly göwrümli fotosuraty görüp bilersiňiz. Indi geçäýiň bäri biziň ine bu görýän zalymyzda, ýagny uruşyň gidip duran pursatyny görkezýän uly göwrümli fotosuratlar, kiçiräjik görnüşli fotosuratlary synlap bilersiňiz. Şu, ine şu zalymyzda ýerleşdirilen birnäçe eksponatlar, ýagny general-maýor Iwan Wasilçiň, ine, fotosuraty, öz portreti, ine, mundan özüniň geýen, ýagny general-maýorlaryň geýen papagy, depder, galamlaryny salar ýalyk ýan torbalary, ine, aragatnaşygy saklar ýaly ýan bilen alyp gidýän ýan telefonlar, öý telefonlar, ine, syýa salynýan birnäçe. çüýşe gaplary hem-de bir müň dokuz ýüz kyrk bir, bir müň dokuz ýüz kyrk bäşinji ýyllar urşunyň gidip duran pursatyny, nirelerde gidip duran pursatyny görkezýän uly göwrümli kartalar ýerleşdirilen. Ine, general-maýor Iwan Wasilýewiçiň eginişini goýar ýaly şkaflary, geýim plaşy, o taýda patefon atly saz guraly, Ähli zatlar şu taýda ulanan zatlary Ýerleşdirilipdir. Hawa, ýerleşdirilýär. Bu zalymyzda, ýagny ikinji bölümimiz diýip atlandyrylýar. Urşuň başlanan wagty diýip atlandyrylýar. Şu görýän witrinalarymyzda, ýagny faşistik çozuş diýip atlandyrylýar, ýagny urşuň başlanan wagty, ine ýörite buýruklaryň üsti bilen urşuň başlanan wagty adamlar ýörite meýletin atlaryny belledip, uruşa ugradylan pursatyny görkezýän fotosuratlar, ine on alty ýaşdan geçen esgerleri ýörite Özleri meýletin barypdyrlar.
Harby, harby, ýagny mekdepleri taýynlap ýörite uruşa ugradypdyrlar. Ine bu görýän witrinalarymyzda bolsa uruşdan gelen hatlar diýip atlandyrylýar. Uruş döwründe esgerleriň öýlerine ýazan hatlary. Indi bu görýän witrinalarymyzda bolsa Türkmenabat şäherinde ilkinji harby gospital açylýar-da. Şo şo taýda eýýäm ýaralanan esgerleri getirip bejerip bejerlip duran pursatyny görkezýär fotosuratlar ýerleşdirilen. Ine bärde witrinamyzda general maýor Iwan Wasilýewiç barada-da, ýene egindeşleri barada gysgajyk maglumat şu taýda özüniň maşgalasy barada maglumatlar, egindeşleri bilen düşen suratlary. Ine bu görýän witrinamyzda uruşda uruşda howply ýerlerden adamlary howpsuz ýerlere göçürilip gelip duran pursaty barada maglumatlar, arhiw resminamalar, fotosuratlar. Diňe bir adamlar göçürilip gelmän, eýsem ýany bilen zawod, fabrikler hem göçürilip gelipdirler. Ine bärde görüp duran uruşdan uruş döwrüniň gazetleri diýip atlandyrylýar-da şu witrinamyzda. Şo döwürde Krasnyý wodnik, Çärjew prawdasy diýen gazetler çykypdyr. Şol gazetlaň üsti bilen, radiolaň üsti bilen uruşyň nirelerde, nä derejede gidip duran pursatyny şul gazetlaň üsti bilen bilip bilipdirler. Ine, bu görýä witrinamyzda şo döwründäki dozometrler, protiwogazlar, esgerleň ýagyň pilçekleri ýörite eplenip, ýagny bilen göterer ýaly. Ýan tilçekleri ýerleşdirilýär. Ine, bu üçüji bölümimiz bu zalymyzda, ýagny uruş döwrüniň ýaraglary diýip atlandyrylýar-da. Ine, şu görýän witrinamyzda ählisi ýaraglar barada maglumat. Ine, mina oklary, duşmanyň tanky geçende ýörite ýere gömülip, üstünden geçende ýarylar ýaly. Ine, awiasion bombalar, ok peşenleri ýerleşdirilýän demir peşen gaplary. Ine, bu ýerde ýerleşdirilen ýene RKG kyrk iki kysymly el granatlar, soňra mauzerler, DŞKM pistoletli rewolwerler ýerleşdirilen. Ine bu ýerde görýän witrinamyzda suratda traktor ýörite demir zawodlarda eýýäm uruş döwründe ýörite ýaraglar çykaryp başlapdyrlar. Ine bu görýän daşary ýurt ýaragy bul eýýäm bir müň sekiz ýüz segsen birinji ýylda Gökdepe galasyndaky söweşen ýaraglar. Ine bärdäki görnüşinden hem synlap bilersiňiz. Ine bulam uruş döwrüniň ýaraglary diýip atlandyrylýar bu bölümimizdede ine bulam daşary ýurt ýaragy Gökdepe galasyndaky uruşylan bular rewarwel pistoletler bäş atarlar diýip atlandyrylýar. Bular nemislaň geýen paskalary bular Ine, bu ýerde görýän witrinamyzda snarýad Katýuşany oky diýip hem atlandyrylýar. Şu Katýuşanyň Katýuşa ýörite oýlanyp tapylanda, Katýuşa ýörite oýlanyp tapylanda ýörite bir maşyna bolupdyr-da, şo taýyk dört adam içinde ýerleşipdir. Ýagny sürüji, iki sany at atýan adam, Ok ýerleýän adam, bir sany atýançy. Onuň içinde iki sany knopkasy bolupdyr. Bir knopkasy atýan knopka, ikinjisem duşman şuny ýörite içiniň içiniň gurluşyny öwrenjek bolupdyrlar-da, şu şony öwrenmezlik üçin beýleki knopkany şu dört adamam şu maşynyň içine girip, şony beýleki knopkany basanda şu dört adam içiniň hawa zat içiniň oklary bilen bile ýarylypdyr. Dyrda şuny öwrenmäne neme maý bolmandyr da şolara. Hawa, gaty dogry. Ine bu görýän bölümimizde ýagny uruş döwrüniň resmi geýimleri diýip atlandyrylýar. Ine resmi geýimleri esgerleň geýen resmi geýimleri, deňiz esgeriniň geýen egin-eşikleri, resmi geýimleri. Ine bärde general maýorlaň geýen papagyndan başlap ine her bir çine degişli papaklar ýerleşdirilýär. Diňe bir olar däl, ine, bärde nahar iýýän demir gaplary, suw içýän demir gaplary ýerleşdirilen. Ine, bu görýän witrinamyzda, ine, ýaralanan esgerlere äkider ýalyk nosilkalar, hawa, sanitar nosilkalar, sanitar torbalary, ýany bilen göterer ýaly ýangoşlary. Ine bu bölümimizde ýagny tyl uruş döwründe diýip atlandyrylýar. Ine tylda zähmet çeken zähmet weteranlary barada gürrüň berýän bölümimiz. Ilki bilen sylap duran witrinamyzda uruş döwrüniň pul birlikleri, uly göwrümli Lýonowyň çeken uly göwrümli fotosuratlary ýörite çekilen suratlar, çekilen suratlar, hawa, serediň. Şu şundaýam sylap bilersiňiz ýörite gaplarda egin-eşikleri, birnäçe bakja önümleri, ir-iýmişleri, ýörite Ähli zat front üçin, Ähli zat ýeňiş üçin diýip ýörite şygarlar astynda ugradypdyrlar. Ýa ýagdaýyna ine serediň pomidory ugradyp bilmedik ýagdaýynda onuň kakadylan görnüşini hem ugradyp ugradanlygy barada fotosuratlar. Köpürägem aýal-gyzlar. Ine bu ýerde görüp durşuňyz ýaly biziň bäşinji bölümimiz Beýik Ýeňiş diýip atlandyrylýar. Ine bu zalymyzda esasan weteranlara gowşurylan ordenler, medallar, hormat hatlaryň birnäçesi ýerleşdirilendir. Ine şu taýda biz dokuzynjy maýda Ýeňişi gazananymyzdan soňra ýörite adamlaň serediň, adamlaň ýüzlerinde ýörite şatlykly bir Buýsançly ýylgyryş alamatlary görünýär, hawa. Taýda-da weteranlarymyzyň fotosuratlary, olaryň ordenleri, medallary ýerleşdirilen, hormat hatlary ýerleşdirilen. Ine, görýän zatlaryňyz. Ine, bu ýerde uruşdan gelen hatlaryň birnäçesi ýerleşdirilen. Ine, bärde-de şeýle.
Sag boluň Dursunjemal köp köp bu günki günde bize ýardam berip kömek edip ekskursiýa guranyňyza elbetde bu maglumatlary bilmek meniň üçine diýseň gyzykly boldy tomaşa tomaşaçylarymyz üçin hem gyzykly bolandyr diýip men pikir edýän umyt etýän elbetde her bir esger şu häzirki zamanamyza peşgeş beren diýip aýtsagam ýalňyşmaýar sebäbi olar jan berip biziň şu wagtky güne ýetmegimize ýardam berdiler öz şirin janyndan geçdiler Şonuň üçin bu esgerler Ähli kişiniň, hemme kimiň ýüreginde baky ýaşar diýýän. Sag boluň ýene bir ýolam bize şeýle gyzykly maglumatlary hödürläniňiz üçin. Mundan beýläkde janyňyzyň sag bolmagyny başyňyzyň dik bolmagyny işiňizdede mundan beýläkde üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw etýäs. Şeýlede ýetip gelýän dokuzynjy maý ýagny Beýik Ýeňişiň ýetmiş alty ýyllygy mynasybetli hem sizde tüýs ýüregimizden gutlaýarys. Sag boluň.
Hormatly tomaşaçylar, ine şunuň bilen bu günki syýahatymyzy jemleýäris. Siziň ähliňiziň göwnüňizden turandyr diýip umyt edýäs. Bu barada öz bellikleriňiz, pikirleriňiz bar bolsa beýan edip bilersiňiz. Şeýle-de biziň kanalymyza agza bolup bilersiňiz. Biz bolsa siziň bilen uzak wagt hoşlaşamzok. Syýahatymyzyň indiki sanlarynda görüşýänçäk bolsa hoşbagtyňyz. Şeýle-de siziň ähliňizi baýramçylyk mynasybetli tüýs ýüregimden gutlaýan.